Cuni ruahṭi ding kan duhmi cu kan tar cang bantukin Pathian nih misual a kan kawl ti hi si. Pathian nih misual a kan kawl timi kha si. Ka hin Bible cang ka van rel ta lai i Genesis angan pathum a hme pakua Sihmanhsehlaw Bawipa Pathian nih cun mipa cu a vun auh i Khuazei ah dah na um? tiah a ti. Pahnihnak ka rel duhmi Peter kuat nih ngan pathum a hme pakua. Bawipa cu a biakam tlinter awkah a khul a nuar ko tiin mi a cheu nih an ruah bangin a si lo. Nanmah cung i lungsaunak a ngeih ca tu ah hin a si deuh. Zeitintiah pakhat tlau hmanh hi a duh lo i mi vialte hi sual ngaihchihnak ngei hna seh ti tu hi a duhmi a si. Bawipa nih bia thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Hika hin kan tarmi khi zoh u law Pathian. Pathian hi zeidah a si? Pathian hi zei ruangah dah kan fuh ve hau i Pathian nih hin zeidah a kan tuahpiak timi hi kan nunnak cio zongah a tlawm le tam lawng si lai i kan ruah cio lai. Le sihmanhsehlaw nifate in kan ruah i nifate in kan fuh ve kha a biapi tuk. Bawipa nih kan fianter ko seh. Zeicahtiah cun kan hram thok in kan dongh tiang, kan thawhka in kan, kan ih tiang, kan ih zan mang tiang zongah mithi bantuk i kan i hngilh i hehchat tiah zeihmanh kan theih lo lio zongah khin a kan zohkhenhtu taktak cu kannih zumtu hna caah cun kan Pathian a si amin thangṭhat in um ko seh Israel mi hna rak hruai hna profet hna tampi rak chiah hna aa rintlak deuh lo an si ti kha a hmuh tikah a phunphun in lam sial a donghnak ah zeidah a si a fapa jesuh khrih bakin a kan kawl hallelujah bawipa min thangthat si ko seh bawipa jesuh cungah lunglawmhnak kan kut beng rih usih bawipa jesuh hi pei kan ca bak a ra cu Anih cu ai tinhmi kha zeidang si lo. Kan ca bak a ra i kan ca nun i kan ca thih i kan ca thawh ṭhan bak kha si. Cu ka thih i ka thawh ṭhannak a zummi paoh cu ka pa nangmah nih zungzal nunnak na pek hna lai ti kha fiang tein a kan kamhmi kan si. nan kut cu kan thlirter hna lo nain atu ah hin hrin ṭhan lomi kan um ahcun atu chunmak hi kan i thlen mak a hau hrin ṭhan lomi kan um sual ahcun hi hi Jesuh nih aan fuh cangmi Jesuh nih a kan fuh cangmi kum thong hnih chung tuanbia a ṭial cangmi si ka thei lo ti ngah lo nikhat khat cu bawipa hmai kan dir te lai i bawipa sinah khan kan konglam kha kan i chim cio te lai na nupi dir lai lo na va dir lai lo na pastor kan dir lai lo nangmah te lawng na dir te lai cu tikah cun zeidah kan chim lai zeidah a kan hal hnga a kan hal dingmi a kan thim lo nain a kan hal lai tiah ka ruahmi cu ka fapa Jesuh kha zeitindah na tuah ti hi si ko lai ka fapa Jesuh Khrih hi zeitindah na tuah ti hi a kan hal hrimhrim lai kha tikah zeitindah kan ti lai ola nau hna Fapa Jesuh ka zumh ko na ti lai atu ah hin asinain zumhnak hi zeitik hmanh ah a dai bal lo zumhnak hi amah ca lawng a nung bal lo nangmah ca lawng i na zumhnak in na nun rih si ahcun cucu ngakchia lawng na si rih baby baby Christian timi lawng na si rih bawhte Khrihfa lawng kan si rih Jesuh Khrih he nai pehtlaihnak kum nga zong si cang, kum hra zong a si cang le cu zong i midang pakhat cang Jesuh kong zong chim ve lo, Jesuh caah zong ah nun ve lo, midang nunnak zong vai hrawm ve lo na si rih ahcun nihin hi thlen caan a si. Zeicah Pathian nih a kan kawlnak hi aman a khung tukmi si. Aman a fak tukmi dawh kan kawl cu ulanam hna. Aman a sunglawi tukmi vawlei chaw le van cawk khawh lomi zei ruangah tiah cun nangmah le keimah i kan neihmi thlarau hi vawlei chawva nih a cawk khawh lomi si caah a si. Kan nulei zong ka chim cang khah. Vawlei vawleipi hi alien pawl sinah zuar ning law tiah pakhat pa nih a tuak ti si a man kha. atuak le kontillion zakua le fang sarih chuah ti si american rumnak te hna tuluk rumnak te hna russia rumnak te hna vulei cung i rumnak vialte a fon a fon fon fon fon le a tlang a buak tlak in kontillion zakua le fang sarih chuah ti si zakua le fang sarih cu khi ah khin zakua le fang sarih pin ah khin opum palei riat hei benh chi ko cucu kontrilian zakua le fang sarih tinak cu vulei pumpi nih kei pe duhmi cu kha vulei pumpi man nakin a sunglawi deuhmi cu nangmah le keimah nun kha si hallelujah bawipa nih sunparnak co ko seh cu tluk i a man a khongmi cu dakaw bawipa nih na kan pek cu Cucaah cun dawkaw thu kho lo, dir kho lo in hin chun zan in kanmah kong lawng hi a ruat le hi tluk i a khung tuk i ka sermi hna hi an vaivuan sual lai, an tlau sual lai, hel ah an tla sual lai ti kha a phang tuk le a phunphun in lam a kawl i a donghnak ahcun lam dang um lo a fapa Jesuh Khrih bakin a kan kawl cu. Hallelujah. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Pathian sinah lawmhnak chim tu si, kan kut beng tu si u le nau hna. Zeicah kha tluk i an kawlmi kha na chung i a nungmi kha vulei vialte nih a cawk khawh lomi si. Vuleipi hmanh hi co seh law a thlarau sung tu ahcun zeidah a ṭhahnem ti a miak lai maw ti le miak hlah a kan ti kan cu. Cutluk in cun a sunglawimi nunnak kan ngeih caah hin a fapa Jesuh Khrih man khung taktakmi kha a kan peknak a si. Cu a fapa Jesuh Khrih Luka ngan leikua pahra nizan zongah nubu nih nan chim chih lai tiah ka ruah. Mi fapa cu a tlangmi kawlawk le khamh awkah ka ra ti. amah jesuh khrih hrimhrim nih pei zeidang ah ka ra lo hi sipuai tuah zong ah ka ra lo he catiah politic tuah zong ah ka ra lo zeidang tuah awk ka la lo hi a tlaumi pathian mit ah a tlaumi pathian sinin a tlaumi adam le eve bantuk in a tlaumi hna kawl awk le kham awk ah ka ra ti cu Cu chungah cun ahodah ai tel? Nangmah le keimah kan i tel. Nangmah le keimah hi kan i tel. Kawlmi kan si ve. Fapa Jesuh Khrih kawlmi kan si. Fapa Jesuh Khrih kawl i Fapa Jesuh Khrih chungah khan nung ve hna seh ti a kan duh caah si a u le nau hna. pakhat nih thawngṭha na chim ahhin a thinhangmi na lo a ti le a si pah tak rua ka ti sinain thinhang pah lo chim awk lo awk ṭha lo cu hi thawngṭha nem hnek hnek te va chim hun kha milung hak kan si le si lo mei milung hak kan si me rokro kan si me zer kan si le cucaah cun paya phun zong kan in chim pa hna he tha ko si ko lo mei pastor pali nga pi kan um lai a lem te an lem mi hna zong kan um lai a hro an hro mi hna zong kan um lai le a tha evangelist zong kan nei hna le evangelist ne a hro an hro hna lai hmm. her her cu Zeidah kan i timhmi si ti ahcun a tlaumi kha na tlau chin sual lai ti kan phang. Oh, tla, atu tiang zong a tlaumi kha lam na hmu lo sual lai ti kan phang. Hmm. Mit ka hmu ko rua, ka mit a dei ko rua na ti i na mit a rak cawt zong kha nai theih lo sual lai ti kan phang. Cucaah cun a ro zong kan in ro pah hna i a sik zong kan in sik pah hna i a lem zong kan in lem pah hna a herhnak kha a si. Zeicah Fapa Jesuh Khrih hrimhrim in pei a kan kawl cu hallelujah Fapa Jesuh Khrih hrimhrim in a kan kawl caah hin ulanau hna kanmah zong hi zeitluk biapi dah kan si ti hi kan i hngalh hau Vulei pumpi daw Pathian nih a kawl bak cu a khi pakhat pa nih cai thawh la khi pung bak a van suai cu God is looking for you ti nangmah bak khan kul man buliu man bulu bakan tua la hi silo mai amit ma thang alo ti ok tlak te an silo maw Siangpahrang Asa sinah a chimmi cu Bawipa mit cu vawlei cung khuazakip ah ai chok i Bawipa mit cu vawlei cung khuazakip ah ai chok i a ti amah lei i lungsoisel soisel awk um lomi hna cungah khan a ṭhawnnak a langhter ti halleluja nangmah le keimah kan um ko rua kanmah te lawng kan um ko rua kan ti lio ah khin pei a rak um diam cang cu kan pawng te a rak um le zeidah na tuah zeidah na ruah ti kha pei a kan check zungzal cu keimah kong nakin thil dang he la maw a ruak rua tiah keimah kong nakin thil dang ah hin pei a lungum deuh hi hi ka fanu hi hi ka fapa hi ti kha pei biatak tein a ngeih chiat mi si cu a lung soisel awk a um lomi hna cungah a ṭhawnnak a langhter. Lung soisel awk um lo timi cu zeidah a si? Amah kha hehchat tiah zoh i amah kha hehchat tiah kawl kha a si. Kawlram i a rami Adonai Ram Judson hi pastor fa a si. Mansial kum kul le kum nga a si tiang hi Pathian a zum duh lo. Pathian a zum duh lo. Mansial Pathian nih a kawl peng le a kawl peng le a hawi pa Pathian a zum lomi pa a thihnak thawngin ai thlengmi pa a si. Kawlram ah ra le kumruk chung bak thla a cam le thlarau pakhat zong a tlai lo kumruk chung. Kumruk hnu ah hin pakhat ti lawng a tlaih cu. Kharson siangbawipa zong halkha a ra le an, an nu pan thongkhan sari som kua kua an ra i kumruk chung thla an cam le cu hnu ah cun thlarau pakhat te an tlaih Khrihfabu tuanbia kan zoh tik zongah St. Augustine hna hi anu nih kum sawm thum bak thla campiak dis. Amah kum sawm li si anu nih kum sawm thum thla a cam hnu ah khan Bawipa i a kawlnak kha a hmuh. Billy Graham fapa Franklin Graham khi kum sawm li tiang a piang thar lo. motor bike khi ai cit le motor bike vei pawl ah khin party pawl ah khin um le he vulei cung kan hel lai tiah motor bike in cun vulei cung hel hna an rak i tim cu man sele kum sawm li sin hua bawipa a kawlnak kha a pa nih zingzan in a chim lengmang ko a kan kawl timi kha a thinlung ah a rak lut lo sihmanhsehlaw pathian kawlnak cu lungsau tein a um tikah khan lungsau tein a kan kawl peng tikah hin a el elawk he a rak ṭha lo bawipa min thangṭhat si ko seh Peter cu ai fiang tuk le pei a kan thim cu hi Peter cu ai fiang tuk le Bawipa cu a biakam tlin te rawk a khul a nuar ko tiin a cheu nih nan ruah bang hin a si lo ti nanmah cung i lungsaunak a ngeih ca tu ah hin a si deuh ti hallelujah nanmah cung i lungsaunak ngeih ca hin daw tu zing i ai biatak deuh lo mi pawl zong hi an hna hna ca hin daw tu zing zong ah hin a rat lonak si cu aw tuzing ah hin ra sehlaw bawipa ra sehlaw tlolmi kan tam tuk sual lai ti hi bawipa nih a kan hmuh caah a si men lai tuk aw CBC pawl hi ai an min lawng si le hi vaya an chung lei taktak hi keimah ratnak zong hi ready an si lo hi cu caah cun van ngak deuh ko hna ning a ti caah hin si men lai wala nau na Ca cun van i zoh hmanh van i zoh hmanh thlalang na thla na thlarau thlalang ah khan van i bih hmanh Bawipa tu ahin ra se law ready kan si maw tu ahin ready taktak kan si maw Bawipa hi alung a sau ko e kan ti langmang mi hi nangmah le keimah ca hna hin alung a rak sau khunnak hna si hnga maw atu tiang hna hi a kan hngak caan hin a si hnga maw a si lai ti hi ka ruah tuk e A si lai ti hi ka ruah tuk e. Peter hi thlarau nih a chimh tikah hin a rak hmaan tuk e. A cheu nih cun zei an ti, a commentary kan zoh tikah zeidah a si? An hun pianthar le cangkaan midang zawn ruat lem lo in khan Bawipa cu ra cang ko seh keimah ka piangthar ko le ready ka si ko hi ti phun in khan bia a chimmi an rak tam tuk ti si cu. kha tikah khan pathian cazia he rat ne lo a ra lai a ra lai nan ti ṭung la rat ne lo ti te hna khan biachalmi le be bia eng i a tuahmi zong kha an rak um ti si le kha caah khan Peter nih thlarau nih a chimmi a kan chimhmi si cucu nangmah le keimah ca zong a hmaan cu atu tiang zong hi pei a kan ngah cu Tuzing zong i a rat lonak cu nangmah le keimah lungawṭawm i a ummi, a vaivuan deuhmi, bawipa kha zakhat zakhat in a zoh lomi, a ping a pang a zohmi, hnarcheu cawhmeh sawhsawh in a nungmi hna nih lungthleng hna seh law biatak chuah hna seh ti a duh caah khan dawh nihin tiang hi a rat lonak si aww ulana hna. Bawipa min thangṭhat si ko seh a kan dawt tuk ca hin a si ee ca cun daw ho Peter nih hin nangmah le keimah kong hi a theih le a ṭial ruat ti awk tlak te si cu nihin ah hin Peter i a kan chimhmi hi nai lawipi lai Bawipa atu tiang na rat lonak hi keimah hi i biatak deuh seh ti na ka duh caah pe a si hi Peter hmangin peinak ka chim hi ti hi biatak tein kan ruah i kan i cohlan ve i kan lak ve kha a biapi taktakmi a si. Ulenau hna, cucaah cun pei biata tein cun Bawipa hi khuaruahhar sinak cu a lung a dong bal lo. kan fale kan zoh hna khin lungdongmi kan um pah lai kan nupi le kan zoh hna khin lungdongmi kan um men lai kan pa kan va le pawl kan zoh hna khin lungdongmi kan um men lai kan pawngkam kan zoh ah khin ani cu ah ani cu tiah kan timi kan lungdongmi hna an um men lai sihmanhsehlaw bawipa cu a lungdong lo hallelujah bawipa min thangthat si ko se he chet a lungdong lo cite Dr. Bill Graham nih zei a ti? Ka fapa caah hin thla ka cam peng ko cucu ka tuah khawh tawk si ti. A tangmi cu Bawipa nih ṭuanvo a lak ko lai a ti. A lak taktak kum sawm li a rau. St. Augustine nu Monica timi nu nih thla a cam. Ka fapa hi biachim zong a thiam. Rom, Rom khuachung ah biachim thiam ah minthang a si. cathiam zong a si mifim zong a si sihmanhsehlaw bawipa nangmah an theih rih lo caah hin lungdong lo tein thla ka campiak ko ti ni khat a cam ni hnih a cam zarh khat a cam zarh hnih a cam zarh thum a cam kum khat a cam kum hnih a cam ai thleng hlei lo a lungdong maw dong hla bawipa nih hin a kawl peng ko lai ti bawipa nih hin ṭuanvo a lak ko lai ti bawipa nih hin a biakam ning ten hin ṭuanvo a lak ko lai ti kum sawm thum thlacam hnu ah khan ai thleng bawipa min thangthat si ko seh ni na hi kum sawm thum hna thla kan cam ve ma ula nau hna kan ni cu zing khat kan cam le pei a thaizing ah kan ngol cu zei caah an an sining kha kan kan zoh le kan a kan neng tuk sang le a kan neng tuk ai hung ko se kan ti le Bawipa nih kan eng hna lo a timi kha kan khilhriam le kanmah i nen kha biapi cemah kan ruah le kanmah i zei santlaih lo le kanmah i zei rel lo kha biapi cemah kan ruah cu ngol ziar ngol ziar a tun hin Bawipa a lungdong rih lo hallelujah Bawipa lungdong rih lo na dawtmi hna cungah khan Bawipa lungdong lo caah khan na lung kei zong kei le nangmah zong kan lung a dong lo ding kha a biapi to Bawipa min thangṭhat si ko seh. Zeicah a fapa Jesuh Khrih in rian a thawk cangmi si ai biatak bak cu. Fapa Jesuh Khrih nunnak liam in rian a thawk cangmi hi a fawi te ah a hrawk lo cu te Bawipa nih. Kai let ti zong zeitik hmanh a chim bal lo. Ka lung a dong ti zong zeitik hmanh a chim bal lo. dawtnak in nan kut kan tlaih hna hi dawtnak in nan kut ka kut ka zam ko hi ka fale hna ka muisam i keng mi hna rau i biatak u a chung ai pei u tikam lawng khan dir hlah u rili kha khuat pakhat lawng suak hlah u a leu in te nan i leu a ti kan nih cu rili hna khi do khuat pakhat in suah kan i timh mei ko cu rong cu do pa mi tampi ca cun pathian kan theih ning si cu tiva kan rual le tidil tha tha kan hmuh le vai le ve lo in akam te kan dil le kan ke kan ke kan ke kan ke ti lawng hi kan ke pha ti lawng hi ti chung kan hei chia le cu rong hrang Bawipa a kan a leuh bakin i leuh ding kha a kan ti. Zeicah? A fapa pe a kan pek mak cu. Bawipa nih hin a fapa a kan pekmi hi zeitik hmanh a let ti lo cu. Let awk ṭha ti loin dawh a kan pek cu. Hallelujah. Pathian nih hin a fapa nih hin dawh let awk ṭha ti loin a kan pek le a kan kawl cu aw. Mi tampi nih cun Bawipa na ka hmuh cah kai lawm an ti. Bawipa na ka hmuh cah kai lawm an ti cu. Nang le kei zong nih Bawipa na ka hmuh cah kan lawm. Kai lawm tuk ti hi kan nei nih kan chim ding si. Fapa Jesuh Khrih in pe a kan hmuh cang cu. Fapa Jesuh Khrih in pe a kan dirkamh cang cu. Fapa Jesuh Khrih in pe kan sining vialte thlai dih cang cu. Nang le kei sualnak i kan um lio ah khan pe a fapa cu kan caah thihter cu. Bawipa min thangṭhat si ko seh. zeitluk in dah a kan dawt a kan kawl zongah hin dawtnak ai tel caah khan a dongh tiang bakin a kan dawt let zong um lo lungdongh zong um lo teimak tein lungsau tein a kan kawl a kan hmuh nu hnu ahcun tuchun ah bawipa nih a ka hmuh tiah ai ruatmi kan dihlak nih zei ruangah meh a ka hmuh timi hi kan ruah lai Bawipa na ka hmuh caah kai lawm ti lawng kha si lai lo. Bawipa na ka hmuh caah hin zeidah fial na ka duh ve, zeidah nunter na ka duh ve, zeitindah nung seh ti na ka duh ve ti kha kan nih nih kan ruah chih lai. Thiang Thlarau bawmhnak kan sawm lai. Thiang Thlarau, Nihin ah hin zeidah tuahter na ka duh kei hi? Kei hi zeidah tuahter na ka duh? Zeidah fialter na ka duh? Kei hi zeidah ka thiam ding um? Na pennak caan zeidah ka ṭhathnemnak a um timi kha biatak tein hmuh ciami pawl nih cun kan aupi lai. Hmuh rih lomi tu nih cun tuchun hi an hmuh ni ah na canter lai. ulanau hna bawipa i hmuhmi hna nai theih lo ahcun a poi tuk lai bawipa nih an hmuhmi kan si ahcun kan olh ṭhan lai bawipa zeitindah nung seh ti na ka duh ti hi nifate in au ko si nifate in chim ko si ulanau hna cucu pei kan nun chan si cu cucu pei a sunglawi tukmi a fapai a kan kawlnak cu si cu cacun pathian nih misual a kan kawl zei ruangah zungzal nunnak amah he co i hi ka vulei zongah hin amah ca nun ngam ve kha a kan fial duhmi si Kan thih hnu nun khi cu kan zumh ahcun a si ko lai ti an kan chimh. Manhselaw na nun chung paoh cu vailam cung i an thahmi pa vulei tawng lo i cunglei a kai dah ti lo ah khan cun khat kha taktak kha kan si fawn ṭung lai lo le cu caah cun aan nuntertu aan nuntertu a kan nunter chung paoh kha cu amah caah kan dir ve i kan nun ve hi a biapi taktakmi si pathian nih misual a kan kaw aan hmu cang maw hmuhmi na si cang maw hmuhmi na si ahcun zeidah na tuah lai hmuh lomi na si ahcun zeidah na tuah lai tu hi a fiang ko bawipa sinah i ap ko si Bawipa hi sawm ko si Bawipa sinah hin nung ko si ti hi tu chun kan chim khawh mi seh kan dihlak ca Bawipa in thluachuahnak kan pe piak ko seh. Amen.